Dumelang, ke a le tumediša, ke a lotšha, ke re mošate ebile ke le amogela mo go semoya ka Doctor Makgabo. Le gone ke rata gore re bolele ka bothata bo e le gore ba bantši ba rena re na le bona e le go bothata ba go nwa jwala go fetiša tekanyo. ra bo rata re bo thoma gannyane gannyane gomme mafelo ra fetša e le gore re bona go fetiša tekanyo ga re sa kgona go controla ka mokgwa re bonang ka gona ka nako nngwe re ša ke mathata re nago le ona ra bona gore ra bona o kare ge re nwele jala mathata le rena le ona ra lebala santefa ntho re e dirang re dira gore re feletse re ba addicted re sa kgona go controla mo e leng gore jela bo ke go bona go fetiša tekanyo le bona go na le mathata a e le gore bo re tlišetša ona so le kgone ke rata gore bolele ka dilo tša mohuta o le gorena go ke kgwetša o leka o le ka rega situation e le gore o nwa jala go fetiša tekanyo ga o sa kgona go controla ke eng dilo tse o ka di dira tse e le gore di tla o thuša gore jala bo o fokotše kore o bo fokotše mo mmeleng o fokotše ka mokgwa le gore o bonwa ka gona wa mohlomong ebile o kgwetše ebile o khumana e le gore o botlogetše completely ga o sa bonwa okay pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenanong la rena ke le amogela go semo ya ka dr magabo gomme ke kgopela gore le subscribe le rate channel ya rena le share di-video tša rena le batho ba le tseba gore ba ka di thabela ebile le kgotlele lona notification belewe gore ka mehla re ke uploada le kgone go tseba ke a le leboga go subscriber go thuša gore channel e ke ya rena e gole e se ke ya kgwelela ke a le leboga okay go nwa jala kudu motho e le gore o nwa jala kudu ka leleme la gešo la sepedi re mmitša gore ke setagwa ene le la kwa gore lentšu la se lentšu le le botse kudu a le kgatlhiše le gatee nagana motho mongwe a o bitša gore o setagwa goba a bitša motswadi wa gago goba molekane wa gago gore ke setagwa ga se lentšu le le botse le gatee okay batho e le re bona jala kudu go fetiša tekanyo ba e le gore ebile ba nwa ka nako tso tsotlhe ebile go kgonagala ebile ba nwa everyday motho a ka se tse letsatsi a siane jala mo e le gore ba feleletsa ebile ba sa kgona go controla ke batho ba e le gore re bitsa ba bitsa re ke di ke bona um ditagwa gore motho o bona ka tsela e leng gore ge jala bo khebo se gona a kgonne go phela gabotse o a lwala so bo swantse bophelo bo le gona mo mmeleng wa gagwe ra tseba gore ba re nto ngwe le ngwe e le gore o itira ka bo o itira go fetišiša ke sebe goba nto ngwe le ngwe e le gore o itira go fetišiša ke go tsena mathateng go tsena ka ra dikotsi ka re le jona le bona jela bokhe go ntse o bona go fetišiša go na le dilo tse di le gore di a bo dira ka ra bophelo ba gago ba ka ra mmele wa gago batho ba gantšhe ba bitšang ke ditaba ke batho le gore ba nwa every day motho wana ebile a ka nwa letšatši ka moka mo e leng gore ebile ka nako e nngwe ebile motho o feletša ebile a se sa ja le go ja goba ga ija o ja dijo tše dikakanyana goba total a ja matšatši two days three days a sa je a phela ka jwala mo e leng gore mafelong motho o kgotšele gore ebile le ga a tsoga frogo o tsoga ka bona ga a sa na nako e le ya gore a ka ke tlhokomela ga a sa na nako e le gore a ka tlhokomela motse wa gage a tsoga a cleana ga a sa na nako e le gore a ka tlhokomela lapa la gage goba bana ba gage keng ke jwala bo ke o bona too much go fetiša tekanyo mo e leng gore ga bo sa kgona go mo diriša dilo tše e le gore ke dilo tše le gore santse a di dire dilo tše a tlwaetseng go di dira dilo tša maleba go fihla mo e le gore ge motho ke a sa nwe ke tle o no tsoga foroga senwe o ba le bothata bola ba ba go thuthumela bolwetse jane bongwe ba go thuthumela go ka bona motho a se a fitlhile mo le gore thoma go thuthumela then o tse gore go bothata motho immediately o swantse a kgwetse thušo a tlogole jala boki um go ba setsago ba gagešo goba gona jala go fetiša tekanyo go tla go tlišetša mathata ka ra bophelo ba gago go senya lenyalo kore go dira gore batho ba bedi ba le gore ba nyalane ba kgaogane lenyalo le šutla mefase go dira gore le ge e le gore a so nyale but o ka re ga relationship o na le molekane o le o phela le yena le ka dira gore le kgaogane ka boka la gore wena o feletša o tšea nako ya gago ye ntšhi o lebeletše jala than go lokiša dilo tša relationship ya gago ga o sa fa molekane wa gago nako nako ka motlha o e file mo godimo ga jala motlho mongwe a leka gore ke a bolela a leka gore wa go kgala wena o dirang wa kwata then go thoma ba le mašata ka motlha go ba le mašata every day la rogana go sa sa go e sa go kgopela ditshwarelo go fetša go kgopela tshwarelo ba fetša go kgopela go tshwarela ba fetša go tshwarela o nwa jala gape and then bošego wa ba fihla o rogana gape go balalwa gape go sa sa sa gopela tshwalo kore ke same thing over and over again a o kgone go tšwela pele ka bophelo o no kore you are running around in circle moving around in circle a o kgone go tšwela pele ka nako nngwe a o sa ke tira ke jala bola ba o controla jwale le o ka ipotsa gore okay ge ke nwele nka setla ke sa dira mašata o no bona wa dirile le go kare okay le ke ke none nka sa tshwenya molekane wa ka o no bona mo tshwentše o ne o tšengwa ipotsa wa re wa tsare ke nka se sa bonwa ke ya botlogela ka mokgono mara o tlo no bona o ntse o bo boeletše kore go na le ntho e nngwe e busy re tsa monwa tsa monwa go sa nwe wa lwala okay and then um bona jela bokhibo ka senye le relationship ya ka mo famileng kudu le bana ba gagwe e le rona le bana and-e ebile bo ka go dira le wena o feleletse o ba motho le gore ga o sa kgona go itlhokomela ba go tlhagatša for go tsoga instead ya gore o tsoge o tlhape ga o sa tlhapa le go tlhapa o nyako o ka no tlhapa ka nong fela wa tšokole tša ka no wa phumula sefatlhego o fedile then o leba jaleng ga o sa kgona go dira le gore o tlhokomele le motse wa gago ga o sa kolomaka le o kolomaka o tsoga fela nto mathomo naganang ka yena ke eng ke jwala bophelo bja hlakahlakana bophelo ga bo sa ba gabotse ka moga ya o sa ba borutho ga o sa na lerato ka gae goba ka mokgwa mongwe ka mokgono then ke ona re dirang o bulela le di-negative energy tšela o bulela le bathakati ba le ka lapeng la gore ba tle ba tlo ralokela ga go sa na bobono bana ba gago ga ba sa le safe ge ba ena le wena ka gore o palela ko ba protector so jwale bohle gape ebile bo ka affecta le ntho eh, bophelo ba gago like health ya gago bo ka o tsentšha malwetši go nwa too much go, go, go, go, go batša liver la gago go dametša liver la gago and then ebile go nwa too much o ka dira gore o tšofale ka pela wa bona e segale se o thoma go tlhagala sefatlhego se sa tlhagala sefatlhego se se thoma go tswa di-rankles se thoma go šošobana se a bontšha gore wa tsofala mara kgotse le gore re tšheka mengwaga mengwaga ya bontšha gore o sa le moswa o sa le monnyane kudu-kudu-kudu mara already ge re o lebelela mo sefatlhe gore no bona ka gore motho o mogologologolo okay and ebile gona jala too much o ka o dira gore o feletse ba motho o mongwe wa matšhilane because ga o sa kgona go tlhokomela ga o sa tlhapa gabotse o no betha di-shortcut o lebeletše jala so um go na le tsela tše e leng gore o swanetše gore o di dire go bona o ka re jalo gona ka mokgwa ke nwang ka ona mm o ka re ke ya gana moela ko ka bolelang gore ke ya gona ke nako gore o stope o stope sa legane jale before o fitlha mo e le gore o ka sa kgona go controla ge e le gore o bona dilo tše ke setse ke di boletse ka mogodimo tše dingwe tša tsona se tše thone go phethagala gore immediately stope sa legane jalo ka gore go nwa kudu mo ga o moke ebile o ka o dira gore o cause le di-accident kudu e le gore motho e le gore go o nwele o rata go reila koloi kore o no nwa fela o thoma o tagwa then ntho o nagana eng o tsena ka koloing wa reila and then o tsena ka ra koloi wa reila o otlela e le gore wena o nwele ga o bone gabotse le go o nwele then ka nako koloi le ge e ya kua bona wena o ka itla keno wena bona wena bona ka re ya kua o gata lebelo ka bošaedi because ga o ke tee re o nwele ge koloi e sepela gabotse o bona o ka re sepela gannyane then mafeletša o dirang o causa di-accident o bolaya batho ba bangwe e se ka bomo e le ka nto e le gore ga o ke pone gore na wena o dira eng ee o ka thula motho kua pateng kua wa thula ebile wa se bone gore wena o thutše motho wa subelela motho la mothutši mola o šhela ebile a hlokofala mola wena o bolaile motho mara wena ga o tsebe gore o bolaile motho o sa se o tsogona bona wa koloi go ngwe kae ka e potekele wa se kgone kušana keng gona na re me bothutši motlhare or something yabane o bolaile motho mola moya wa motho kua ga se robala gabotse ka baka la gago mafelelong o ba le dipati dilo tša tša phela di sepele gabotse e leng moya wa mothola o mothutšing wa feta ga se o mo fete ka bomo ga se o bone go ya ka mokgone o nwele ka ona ga se o bone le gore wena o thutše motho and ebile go nwa too much le gona o ka o dira gore o thule ke dikoloi goba o bolawe ke dikoloi tše dingwe kudu ge e le gore go o nwele o rata go sepela too much this time ga o sa sepela ka koloi ga o sa reila koloi o sepela ka maoto o ra e re ke e kae kae ko jika kae kae e re ke ko bona mamang jalo le jalo go fitlha kua tseleng kua ga o sana le monano la gore e re ke checke pele ona dikoloi di atlana ke lebelele both sides ka o left ka o right ke bona dikoloi di atlana pele ke crossa because o nwele wena o ne o tsena tseleng Le koloi e le, e le gaufi go e lebelela mola o no bona o ka re sata kgole nka feta ka speed so nako tše dingwe o ka ipiletša mathata because motho la reileng koloi la kgotela gore koloi e batametše ena ka se kgone go brika ka speed a ka wa ga ka leka go brika ka speed mafeletse motho la dirago ba ebile a sa go bone a sa tšwelela ka speed ya wena o tsene tseleng ena o nagana gore wena o tla ema ka speed ya wena o tsene tseleng motho la paletse ko brika motho la o feta le wena so ya ba ntela gore le tla bolaya le ke dikoloi bana ba šala ba sena batswadi bana ba šala ba sokola jale ke nako ya gore o kgaotše go nwa jala kudu goba o tlogele go nwa jala completely okay ke na le mabaka a fo le tše fo tše le gore o ka di dira tše le gore di ka o thuša gore o kgone go fokotša jwala mo mmeleng wa gago o fokotše go bonwa goba completely o kgaogane le bona o botlogele okay ya mathomo ke na le ntho e re bitša ke bitter goat bitter goat a ke sena ka sepedi ba e bitša eng ke motlharenyane o mongwe ba bitša re ke bitter goat okay nka le

di-toxins ke dilo tše di sa nyakegeng mo mmeleng wa gago ya ditloša ka gore jale bola ga o ntse o bonwa ka mehla o bonwa too much bo dira eng ke setse ke boletse ka re bo na le dilo tše e le gore di a bokgosa mo mmeleng wa gago bo affecta health ya gago bo affecta bophelo ba gago so go nwa bitter goat eke o ka o thuša gore go tloše dilo tše di sa nyakegego mo mmeleng wa gago

and then wa e tšea wa e blender and then wa e tšea wa e nwa jwale ka e smoothie nto re bitša re ke e smoothie okay ena gape ebile o ka e tšea wa e blender gape gore go e blender ke go tlo e kgatla-kgatla mara o tla ba šomiša motšhini wa gona wa go blender di checke metšhini ya go blender gona ka mo dishopong ba e rekiša and then o tšea fruit e laga wa e tlhatswa wa lokela ka molagaro e ka ba fruit e ka ba veg wa lokela ka molagaro a blender and then gwa ba le button e o tlo e pressa gomme ntho e la yona ka bose yona e tlo šila e tlo šila yona ntho dilo tse o di loketseng ka mogare gomme tša šela di dirile drink e nngwe e bose kudu gampe o ka nna re yogat so ka mokgwa e leng ka gona ya kgatlhiša ebile ya dumiša ebile ya nkgabosana so o gopela gore this time ebile dilo tse o di ja di le raw ga se di apeiwe o dija di le botala go ra gore di na le diproteine ka moka tše le gore di nyaka karakara mmele wa gago go lwa le malwetši a le a khosang ke jwala go lwa le dilo ka moka tše le gore di khosa ke jwala bola o bonwang too much gape ebile o ka re go seno fetsa wa e blender wa e tša wa tšhela kara komiki ya gago wa tšhela metsinyana wa e kgoduba goba wa re go yo e blender o lokela di-fruits tšela ka mogare tšeo di lokela goba di-vegetables tšeo di lokela ka mogare wa blender ya gago o lokela le yona bitter goat ela wa tšhela le metsinyana mannyane gomme wa e blender a kere wa di-blender gomme go e tlo e nwa then o e nwa jale ka juice a kere this time le ka no šomiša yona bitter goat ela e tee wa e blender wa fetša o seno fetša e blender wa tšhela metsinyana ana ka mola gape maybe wa lekana one cup wa e blender gape e na le metsi yale then e tlo ba e sesenyana e ka sebe thick akere e tlo ba e sesenyana because o tšhetše metsi and then ka gore o tšhetše metsi then e tlo ba jale ka e juice go e nwa o e nwa jale ka e juice so e tlo go thuša because yona bitter got e dirang e tloša e ntšha dilo tše le gore ga di nyake ka ra mmele wa gago tše le gore di causa malwetši a ma too much malwetši a gona go fela dilo e tloša letše le gore dilo tše le gore di utlwa gore wena o no jala too much o be addicted to jala e gare e lwantšha e lwantšha tsona dilo tsone tšeo e ka ba di-virus e ka ba di-bacteria e ka ba eng ya di lwantšha dilo tšeo ka utlwa wena o no jala too much okay ya bobedi

so ge o bona o ka re na le problem ya ona jala too much ka mehla thoma letšatši la gago ka meditation wa tsoga frogo wa re before tšwa ka mapaeng wa rapela wa bolela le modimo wa gago le mangwele ya gago wa fetša wa re amen ge e le gore rata go bala any, any verse from the bible wa e bala one verse over two verses go tšwa go wena go fetša gala se o tla se galang mo fase o dula godimo ga sona

um o dula mono mo godimo ga ntho e gadile mo fase ka ba toulo e ka ba mete anything o ka e galang just nore o se ka nna mo samenteng wa dula ka mokgola ke be ke dutse ka gona mokotla o be straight wa crossa maoto a gago wa tša matsogo a gago wa beya mo godimo ga dikhuru tša gago wa tswalela matlha a gago so this time o tla ba o dira di-mantra sound go na le google um video lo ke ke uploadile mola go channel ya koko mmagabu spiritual channel go ka ya go go magabo spiritual channel wa thepa meditation go na video tše mmalwa tša meditation mowe go na le re sa le ka e dira three years ago e le rone ke bolela ka di-mantra sound le nna ke tlatla ke tlo le direla yone di-mantra sound so go na le meditation o le gore o ka o dira without mantra sound one o dira o kgomotše wena ntho o tlo e dira o concentrator mo go hemeng ga gago

because meditation wa gago ga se for di-chakras ke meditation o la gore o tlogele this addiction e le gore ya go tshwenya o ka nna wano opela any mantra sound wa dira any mantra sound go tswa wena ona wena nyaka go dira e feng mantra sound ye o tlo ba go e dira o e bolela ka molomo wa gago o sa rase o no bolela ga bolete yena fela eme kore o kgone o concentrata mo the mantra sound o se ka kgotse le gore mafeletsong o o tswa tseleng o tswa go na dilo tse le gore di a o distracta di o dira gore o se ka concentrata mo go meditation no ka nako ngwe o ka se o bolele ka molomo wa gago wa kgotse gore o bolela ka mo pelong a kere

um gona on, on the mantra sound and ebile o dira gore meditation ao o be more effective o bereke ka pela and ka lebelo le legolo o kgone go bona di-results ka speedinyana okay number three number three go joina the, the alcoholic anonymous classes Alcoholic Anonymous Classes, ba gantši ba di bitša di-AA classes. Ke di-class tše e le gore gantši ke di-class tše e le gore di- di tsena ke batho ba e le gore ba na jwala go fetiša tekanyo like batho e le gore ba ba feletša ba bitša gore ke ditagwa then ba- batho ba gore ba kgone go go tlogela jwala bo ba ba bo limite ba tsena di-classes tše batho ba bona gore jwala bo ga bo ba gole ka selo gwa- bo a ba senyetša bo senya maphelo a bona bo senya di-relationship tša bona and ebile ba bona gore go nwa jwala bo ga bona too much go affecta le malapa a bona okay so ntho o ka e dira o ka nyaka e, e class mo gaufi le wena wa thoma ya tender ge e le gore ga e gona le wena o ka e thoma go e thoma e, e class ke ntela gore wena o ka recruiter goba wa tšama o nyakana le batho le gore ba tshwenya ke bothata ba o tshwana le bo wena o nang le bona ba nwa jala too much wa ba botša gore bagaešo ke be ke rata re thušaneng ka go lwa le selo se ba reng ke botagwa seke wa ba tlhalosetša mokgwa e le gore botagwa bokhe bo senya bophelo ba gago ka gona le bona ba tla lemoga gore jala bokhe bo senya maphelo a bona and ebile this time go bula eh, eh, this type of class ga o sa bitša ba e le gore ba tshwenya ke botagwa fela go nwa jala fela batho ba addicted mo dilong tša tša go fapana ba bangwe ba ja di-drugs ba bangwe ba ja dinyaope ba bangwe jalo le jalo re na le addiction tše dintši tša go fapana o tlo kgweetša tlase tša go bile ditletši le tla ka dimathata nna a go fapana o mongwe o depressed because o tswa ka ra relationship kgale a le ka ra relationship yeke maybe o na le ma five to ten years or fifteen years a le ka ra relationship o na le bana le motho motho ga a monyela ga reng ka sepitinyana motho la wa mo tlogela o nyanana le motho mong ka sepitinyana so then mafeleletsong this thing e dirang e depressa sesuwa bathoki batho ba mohuto le bona o tlo ba kereya ba tla le bona la kopana every day e le gore wa kgonagala la bolela ka mathata a lena le ntse kore le motivatana um kore le kgothatsana ke nto le tlo e dirang and ebile le fana mayele ke ntho le tlo e dirang mo e leng gore mafelelong le tlo fetša ebile le sa every day le no ya um matšatši a mmalwa mo bekeng and ebile gore le seke la give upa la latlhela toulo le re ge le dira tsona di-a a class tše tša lena tše key le go be le di-hobbies tše e le gore le ka di dira certain activities tše e le gore le ka di dira mohlomongwe wa kgwetile re la kwa naroke ebile re tlo ba le taba ya di-netball ra roka di-netball um eh, ba banna ba tla ra roka le soccer jalo le jalo akere mm, mafetso ebile le kgona go ba e group e le gore le kgona ebile le sepele kgwetše ebile le kgona go raloka le other areas le kgwetše ba re go na le matche ke lena ke group ya lena e ya go raloka matche le ba kae kae kae kae ebile batho motlhongwe le ba kgona go ba kgona ebile le a betšha lena di those two groups and then le dirang le thoma go kry-a di-donations then ntho e le dira then e ya gola ke ka mokgwa le le tlo thušana ka gona ge le ka thušana go bolwa le bothata bo ke as a group then le tla bona le tlo bo fenya and then number four e lego ya mafelelo drinking grape juice go nwa grape juice grape juicing um e a thuša kudu go e le o na le bothata ba go nwa jwala too much go ka re kwa thoma o kwa o thoma o duma jwala bola wa tšea glass wa tšhela grape juice ya gago ka mogare wa enwa grape juice ela e na le go tastega jwale ka jwala ka nako nngwe so this thing ya nwa grape juice e tlo go thuša gore completely o kgaogane le jwala o fetša nwa grape juice ela ga o sa duma go nwa jwala nini nini o duma jala bola gape o nwa grape, grape juice then o tla bona automatically o tlo no tswa ka gare ga bona jala bola o tlo no tswa ka gare ga bona kgotsa lo rae le grape juice lebile ga o sa enwa too much akere a o sa kore a o sa galela go nwa jala o boetse sekeng o gabotse lapa la gago la gabotse ke a leboga baka gešo ge le na le tsela tše dingwe tše le gore re ka fediša eh, bothata bo ka tšona ke kgopela gore on the comment section le šere le rena gore na re ka thušana jwang ke tla di ngwala fase gomme ke tlatla ke dira video ye le gore tla tlabe part two ye yeke and then mo le ke tlaba ke ke bolela ka dikakanyo tša lena wa ka mokgwa le lena le maele a lena ka mokgwa le tlaba le re advice tše ka gona ke a le leboga